Gudden Owend bei Dikrich TV 2022. Do wollt mir iech mathuelen op Tournée duerch d'Bistroen hei zu Dikrech. An den Ufank dee mécht de Café beim Fränk wou mer elo hei sinn. An deen heescht net fir näischt esou well de Patron deen heescht och Fränk. Guten Owend. Du bass am Fongel schonn ganz laang op dëser Plaz. Wéi kënnt dat? Ass dat eppes, wat s de schonn ëmmer wollts maachen? Am Fong ass et duerch Zoufall komm. Ech hunn 2001 meng These am Commerce, Wirtschaft, zu Ettelbréck gemeet an war op der Sich no enger Aarbecht. Ech hunn eng Annonce fonnt vun Dikrecher Stuff, déi al Dikrecher Stuff, ee gesicht huet fir am Service ze schaffen an ech hu mech do presentéiert an hu gefrot, kanns du dat dann? An ech jo, ech hunn heiansdo e bëssen Baler zerwéiert an hei an do, ma dann probéier emol. An do war ech effektiv dräi Joer do an no den dräi Joer krut ech d'Offer fir am Café vis-à-vis, fir deen kënnen ze iwwerhuelen an deemols hunn ech bësse gezéckt, ech hat 25 Joer an gesot, machen ech dat déi Responsabilitéit op mech ze huelen an no laangem Iwwerleeën hunn ech awer du gesot, ok mir probéieren dat einfach. Dunn si mer op d'Bank gaangen, mir hu bësse Sue geléint fir e Prêt ze maachen, fir och d'Garantie bancaire fir d'Brauerei a sou ze finanzéieren, fir bësse nei ze maachen. An dunn hunn ech mat mengem Papp decidéiert, hei mir maachen elo eng Societéit, fir datt mer kënne starten. Merci. A voilà, elo si mer 17 Joer hei a mir si frou. Wie sinn dann déi Leit, déi bei dech kommen? Ech mengen, de Bistro ass et scho virdru ginn, de Café du Luxembourg huet e geheeschten. Hutt Dir déi iwwerholl oder sinn du ganz aner Leit heihinner komm? Mir hunn déi Clientèle iwwerholl, jo, natierlech. Mëttlerweil, et ass vun all Spart sinn der do. Et sinn d'Affekoten do, et si Proffen an d'Schüler do. Mir hunn ganz vill Kollegen aus dem Gesang a vun der Musik, well ech och selwer Musik maachen. Mee och jiddereen, dee laanscht kënnt, ass gär wëllkomm an kënnt och gäre eran, well mir eng ganz flott Ambiance heibannen hunn. D'Leit maachen hiren Dagesoflaf mam Kaffi. Si wëssen, hei um 9 Auer sëtzt den Abbes do, Do kann ech bei den Abes sëtze goen an drénke meng zwee Kaffi a mäi Waasser. An dann kann ech um hallwer néng, kann ech dann, hallwer zéng, pardon, kann ech de Bus hollen an dann ass dat gutt. A sou dréint dat dee ganzen Dag. Dat ass, dat ass ëmmer ganz flott a ganz lusteg. An Dir bitt Äre Clienten och wierklech e bëssen extra Saachen? Dir gétt mat hinnen souguer Ausflich maachen? Effektiv, jo. Dat ass ëmmer ganz flott. Mir hu probéiert, all zwee Joer, da loune mer ee Bus, da maache mer e ganzen Dag zou. Mir hu ganz vill Partneren op de Brauereien, bei eis Wënzer. Mir waren op Duvel zum Beispill, mir waren op Marezou, mir ware bei eise Wäindepositaire op Musel, bei de Schumacher Létard et Fils, mir ware bei der Bitburger Brauerei. Gutt, do gëtt da moies de Bus gelount, da geet fréi fort, da gëtt bësse Schampes gedronk a bësse Béier an da maache mer déi Visitt vun deene Saachen. An et ass och ëmmer e klenge kulturellen Aspect dobäi, datt mer net nëmmen. an de Brauereien oder bei de Wënzer hänken an da gi mer owes zesummen iessen a voilà. Dat ass eben halt fir eiser Stammclientèle e grouse Merci ze soen, datt se all Dag an d'ganzt Joer iwwer hei sinn an dat mécht ëmmer Spaass. An an der Pandemie hutt Der mer awer gesot, do hu si Iech och do Merci gesot op eng ganz speziell Manéier. Ganz genau, mir haten d'Idee fir de Leit d'Méiglechkeet kënnen ze ginn, fir Bongen ze kafen mat enger Valeur vu 25 Euro. déi se eis op de Kont iwwerwisen hunn, mir hunn Bongen, déi Bongen dann heem geschéckt bei si an déi se elo eben halt erëm kënnen aléisen. A mir hu gesot, okay, dat ass dann eventuell e klenge Montant beieneen, mee mir hätten deemools mat deem Succès gerechent. An dat beweist och, datt Leit hannert eis stinn an eis wierklech wollte finanziell do hëllefen. Et sinn nach ëmmer e puer Bongen am Ëmlaf, et sinn der mat Sécherheet och, déi net ageléist ginn, fir eis einfach e bëssen do ze ënnerstëtzen. Dat huet eis ganz vill Freed gemeet, jo. De Café beim Fränk huet tatsächlech eng ganz trei Clientèle. A wouriwwer si hei ganz besonnesch frou sinn, Dorënner och eng Partie fréier Wiert, wéi de John Baulisch vun dem bekannte Café Radar oder d'Irène Simon vum Café du Commerce a spéider dem Café du Marché, déi een hei bal all Dag untreffe kann. Awer och déi, déi am Café beim Fränk schaffen, sinn enk matenee verbonn. Wëllkomm a menger Kichen! Haut de Moien wollt ech Iech weisen wéi mer eis Spezialitéit vum Haus, d'Lasagne Maison preparéieren an voilà, lass geet et. Ech hunn schonn preparéiert, eng frësch Sauce Bolognese, eng klassesch Bolognese mat Gehacktes an Tomatenzooss a bësse Kraider an ech maache meng Lasagne mat enger frëscher Béchamel, sou wéi een se kennt vun doheem aus, mat einfach e bësse Mëllech a bësse Ram a Muskat, Salz, Peffer. Voilà. D'Kichen zum Beispill, déi gëtt zënter 8 Joer vum Fränk sengem Brudder, dem Romain, geleet, deen direkt no senger Formatioun an der Hotelschoul hei mat an de Familljebetrib ageklomme war. Meng Mamm hei gekacht an du lues a lues ass alles bësse méi grouss ginn an well am Ufank ass net richteg hei gekacht ginn well mer eng aner Installatioun hate vun der Kichen. Du ass nach doheem gekacht ginn, heihinner bruecht ginn an du verkaaft ginn an dunn wéi ech dunn heihinner komm sinn hunn ech gesot ok musse bëssen ausbauen a wa mer schonn ee Kach am Haus hunn da kache mer och sur place an dat funktionéiert ganz gutt sou. Beim Fränk ass et net nëmme ronderëm d'Auer op, mee hei gëtt och ronderëm d'Auer eppes z'iessen zervéiert. Alles frësch zoubereet vum Romain. Vill italienesch Plaen, wéi déi beléifte Lasagne, dann awer och Menuen wéi Chili con Carne oder Quiche Lorraine, déi am Summer vu klenge Snacke completéiert ginn. Mat frëschen Zoppen, saisonell, an dat geet ganz gutt. Wann et Spargelszäit ass, maache mer Spargelszopp, oder elo am Wanter hir Zeboulli geet ganz gutt. Dat hänkt dovun of, wéi dat sou gëtt. Dat ass ee grousse Virdeel bei eis. Bei eis kann ee moies schonn um 10 Auer iessen. Wann ee schonn um 10 Auer wëll eng Lasagne iessen, ass dat moies scho méiglech. D'Kichen ass dee ganzen Dag op, bis owes 11 Auer. Dat heescht, wann een Owes Loscht huet eppes z'iessen oder et kënnt ee vum Sport, da weess een, hei kann een um hallwer eelef, eelef Auer nach eppes iessen. Jo, de Café beim Fränk, dat ass eng richteg Familljenaffär an een, dee mir am Hannergrond matschafft, dat ass de Papp, de Jean-Marie Dillmann. Gudden Owend. Gudden Owend, Sylvie. Dir sidd scho ganz laang mam Brauereiwiesen och verbonnen, an? Jo, dat kann ee soen. Dat ass eng ganz laang Geschicht an der Famill. Dat ass eng Familljentraditioun quasi. Ech war déi véiert Generatioun op der Brauerei. An wéi de Fränk bis seng dräi Joer geschafft hat an der Stuff déi aner Säit a gefrot gouf fir e Betrib ze maachen, du loung dat natierlech no fir ze soen, da komm da probéiere mer dat. Dat hate mer dunn nach net gemaach. Mir hate geschafft op der Brauerei, mee mir haten de Béier nach ni verkaaft. An esou ass dat dann du komm, datt mer zesummen eng Gesellschaft gemaach hunn. An ech stinn da mat menger Liewenserfarung hannendrun, fir d'Kontabilitéit ze maachen, fir déi ganz Organisatioun ronderëm, dat wat eeben ufält, déi gutt Séil an dee gudde Rot ronderëm. Dat heescht, dat huet Iech awer gutt gefall, wou de Bouf dunn sech mat engem Bistro lancéiert huet? Jo, selbstverständlech, jo. A vue datt mer jo och dann déi ageseessen Dickecher Famill waren an nach ëmmer sënn, konnt een do einfach och sech no baussen profiléieren, soll ech mat engem Café. Firwat net? Café ass heiansdo pejorativ gemengt an mir hunn dat ganz am Géigendeel. Mir wollten e Geschäft maachen. Mir wollten de Leiden eng Ambiance hei bidden, eppes vläicht Neies, wat et esou an Dikrech nach net gouf. Mir wëllen eng. Gemittlich Stuff maachen. Mir haten emol e bëssen retro Biler un de Maueren hänken, de Fränk wollt dat esou hunn an de ganzen Interieur geet e bëssen an déi Richtung an d'Leit hunn äis dat och honoréiert bis haut. Et gëtt eng ganz grouss Bistroskultur hei zu Dikrech. Wéi steet d'Caféswiesen haut dann do eigentlech elo par rapport zu wéi et mol an der Zäit war? Jo, ech hu mäi Grousspapp nach an Oueren, deen ëmmer gesot huet, hei an Dikrech gouf et 70 Caféen, Restauranten an Hotellen. Dat kann ee sech haut guer net méi virstellen. Dat war awer zu enger Zäit, wou déi Brauerei funktionéiert huet a geboomt huet, wou 150 Leit op der Brauerei geschafft hunn. Do sinn d'Leit vill erausgaangen. Dikrech war iwweregens ëmmer eng Stad, wou d'Leit vill erausgaange sinn. Haut sinn der vill manner. Et sinn haut vill manner Wiert. Duerfir muss een trotzdeem sech ustrengen, jidderee muss sech op seng Aart a Weis ustrenge fir seng Clientèle ze kréien. An ze behalen. Dat ass net all Dag einfach. Dofir muss een sech Saachen afale loossen, wéi de Fränk Fillon sot, Mir ënnerhalen eis Clientèle iwwert d'Joer duerch mat, dat si kleng Gesten, datt der de Kleeschen kënnt, de Kleeschen kënnt, Ouschtere gi mer e klengt Ouschteree, Chrëschtdag maache mer zwou Stonnen hei Alaudung op eis Feierdeeg fir näischt, wou d'Leit kënnen fir näischt hei bei eis sëtzen. Also esou kleng Aktioune maache mer, fir d'Leit. Bei äis bei der Staangzell, mir maachen am Wanter Themenowenter mat Iessen, dat ass och eppes Extraes, dat geet an Zäit vun 8 Deeg zu 600 Plazen hei fort, dat gleeft kee Mënsch, mee dat geet awer esou. Also da kann d'Kichen net schlecht sinn an de Wiert kann och net schlecht sinn. Also dem Bistroswiesen zu Dikrech geet op alle Fall net schlecht, giff soen, dorop. Proste mer mol. Prost Sally, Prost Gesondheet. Verännerung ass net opzehalen, esou huet et sech och an der Politik. Ee geet, een anere kënnt. De leschte Mount nëmme knapp Zwou Wochen nom Claude Haagen senger Vereedegung als neie Minister virum Grand-Duc war dunn de Rendez-vous am Inneministère fir d'Assermentatioun vum Claude Thill als neie Buergermeeschter vun Dikrech. Donneschdeg 20 Januar, Mëttes kuerz virun hallwer 4 am Inneministère an der Beaumontsgaass an der Stad. De Claude Thill soll haut als neie Buergermeeschter vun Dikrech vereedegt ginn. Begleet gëtt hien dofir vum Conseiller Claude Dahleiden, deen nämlech réckelt a seng Plaz als Schäffe vun Dikrech no. Et ass mir eng besonnesch Freed Iech haut dierfen ze assermentéieren. Jo, well deen ee Claude geet, deen anere Claude kënnt. An deem Sënn datt och dann e bëssen eng nei Dynamik dann an Äre Schäfferot kritt. D'Ministesch Taina Bofferding hirersäits ass richteg frou, mol nees kënnen eng Vereedegung ze vollzéien, déi näischt mat viregte Streidereien am Gemengerot ze dinn huet, mee déi néideg ginn ass, well e Buergermeeschter Minister gouf. Dës Assermentatioun ass deemno en honnertprozenteg freedegt Evenement.

Huet alles iergendwéi seng Richtegkeet. Déi zwee nei Clauden sinn dann och frou, hir nei Funktioun am leschten Drëttel vun der Mandatsperiod unzehuelen. Natierlech ass eng Vereedegung e besonnesche Moment. Et ass ëmmer eng Freed, wann een an engem, wann een esou e Mandat kann unhuelen. Dat ass eppes, wat trotzdem och ëmmer iergendwou en Zil an der Politik ass. Ech si laang genuch derbäi. Freeë mech elo wierklech op dat Mandat als Buergermeeschter an fir dës Mandatsperiod mat all deene Projeten, déi mer hunn, gutt op en Enn ze bréngen. Selbstverständlech fir dunn 10 Jar elo Conseiller, wou ee praktesch de Projet dohinner gesat kritt, wann en souwäit fäerdeg ass. An der Fraktioun schwätzt ee selbstverständlech awer och driwwer, mee awer trotzdeem net esou am Detail, wéi dat elo am Schäfferot de Fall wäert sënn. An jo, dat ass eng Aufgab, déi ech gären unhuelen, an wéi ech mol elo grad scho den Need ofgeluet hunn, och mat Fleiss wäert erweisen. Dobäi wäert deen neie Schäffen, elo als fréiere Futtballspiller, fir de Sport zoustänneg ginn, awer och fir de Verkéier, d'Jugend, Soziales an den drëtten Alter. Wéi den neie Buergermeeschter vun Dikrech ënnersträicht, wäert et elo awer virun allem drop ukommen, déi Projeten, déi geplangt waren, bis zu den nächste Walen all ëmzesetzen, och wann déi meescht souwisou schonn op der Schinn sinn. Sou wëll ee sech déi nächst Zäit deemno drop konzentréieren, dat neit Parkhaus op der Gare, déi geplangte Maison Relais an d'Extensioun vum Autosmusée op de Wee ze bréngen. Duerch deen neie Buergermeeschter géif sech an der Politik zu Dikrech op alle Fall net. vill änneren. Ass jo net esou, datt dat elo e Wonschconcert ass, datt ech als Buergermeeschter Ideeën ëmsetzen, déi just ech hunn. Mir sinn als Ekipp ugetrueden, als LSAP-Sektioun, also als Ekipp mat an d'Wale gaangen. Mir hunn eng absolut Majoritéit an der zweeter Mandatsperiod a mir setzen déi Saachen als Ekipp ëm. Et ass net, datt do elo ee seet, ech hätt dat gär an déi aner mussen alleguerten do matmaachen. Esou funktionéiert dat net a esou huet dat och net funktionéiert. Vu Sonndeg steet virun der Dier leider nees eng Kéier ouni Kavalkad an och wann eng méi spéit Kavalkad den 8 Mee geplangt ass, sou hunn d'Ieselen aus der Sauerstad Dikrech sech dach awer agesat. fir d'Fuesent net ganz onbemierkt erlaanscht zéien ze loossen. Vältesdag, De Comité vun den Eeselen aus der Sauerstad Dikrich huet sech um Dag vun der Léift op de Wee gemaach, fir dass och ouni Kavalkade awer Fuesstëmmung zu Dikrech opkomme soll. An duerfir reesen si mat Budgeten a Fuesdeko vu Geschäft zu Geschäft, méi präzis bei all d'Sponsore vun der Kavalkad.

An duerfir gëtt dann och eng Belounung an Aussiicht gestallt. Majo, mir sënn ënnerwee, man e klenge Concours fir d'Geschäftsleit, kënnt är Fënster bësse rëschten. Dann schéck seng Foto op sekretariat@kavalkad.lu ran, mir publiztéieren dat op Facebook, du kanns de matmaachen an du gëss da bewäert an da kanns de e Präis gewannen. Eng Aktioun, déi iwwerall gutt ukënnt. Schliisslech si mer an der Héichbuerg vun der Fuesent an do ass et selbstverständlech, datt een och bei all Gaudi matmécht. Dat souwisou, ne? Ech mengen, et ass jo schonn traureg genuch, datt letztes Jahr nix gelaufen ist, dieses Jahr ist jetzt verschoben worden, von daher. Gudd Aktio'n. Finn ech war ganz überrascht jetzt als se reinkamen die Jungs ne. Ich werd Fenster entsprechend jetzt och mit den Sachen die sie mir gegeben haben entsprechend dekorieren, werd dann auch mal ein Foto machen und einschicken. Ob mer eppes gewinnen, dat is jetzt mal sekundär ne, es ist einfach wenn se schon wat machen, da muss se et och unterstützen ne, da muss doch dabei sein. Awer d'Eselen aus der Sauerstad Dikrich hunn domat nach net genuch. Déi Kéier weisen si sech och mol vun hirer sozialer Säit. De Samschdeg viru Fuessonndeg sollen duerfir zwee Donen un d'Stroossenengelen an d'Kannerheem vu Miersch iwwerreecht an Fuesdeko an Altersheemer an anere sozialen Ariichtunge verdeelt ginn. Op Fuessonndeg selwer kann een si dann och an Dikrich on Tour begéinen. Mir sinn Fuessonndeg a Wonnerbëssen. Hei an Dikrech ënnerwee, wou mer ee klengen Zesummenhaltsveräin drénke ginn. D'Leit ruffe mer och nach eng Kéier op, fir Fuessonndeg ee Post vu sech ze maache mam Hashtag Dikrecher Kavalkad 2022, wou mer och nach eng Kéier iwwert Facebook, eben iwwert d'Medien, d'sozial Medien, wëlle weisen, dass d'Fuesigt lieft, dass d'Leit sech awer verkleeden. A kommt roueg bis an Dikrech an de Bistroen, Dir däerft erëm eran, Dir däerft erëm e bësse feieren. Awer passt natierlech na bëssen op de Virus op, deen ass heiansdo heimtücklich. Awer de Spaass soll natierlech och net ze kuerz kommen. Duerfir huet de Veräin elo am Café beim Louis e Fuesevent op Fetten Donneschdeg organiséiert. Mat DJ an allem drum und dran, bal wéi fréier. A mat dësem Alt Weiber de 24 Februar dierft d'Fuesent bestëmmt net langweilig ginn. Am Lycée Classique hei zu Dikrech gëtt zënter enger Rei Joren e BTS fir Media Writing ugebueden, wou een op d'Medie vun der Kommunikatioun preparéiert gëtt. An deem Kontext ginn net nëmmen Stagen an de Medienhaiser organiséiert, mee kommen och professioneller Externer aus dësen Haiser an d'Schoul. An genee esou war et och nees dëse Januar. De Luc Martling, Direkter vum Zenter fir d'Lëtzebuerger Sprooch an den Andy Brücker vun rtl berode sech mam LCD-Proff Jean-Luc Thill iwwer e Workshop, deen elo am éischte Jor vum BTS Media Writing um Programm steet. De Jean-Luc Thill, dee selwer als fräie Mataarbechter bei rtl aktiv ass, hat dës Zesummenaarbecht virun e puer Joer an d'Liewe geruff, wéi hie Proff zu Dikrech ginn ass. Bon, am Fong hunn se hei e bëssen eng Kiischt um Kuch, well si kréien eigentlech vun engem Top-Medieplayer, also rtl.lu, gewisen, wéi dat fonctionnéiert hannert de Kulissen. A si kënnen enker selwer produzéieren. Also si hunn engersäits een Know-how, een Insight, wéi leeft dat technesch of, wat sinn do d'Contrainten, d'Komplexitéit. An op der anerer Säit hu se natierlech dann och automatesch Kontakter mat deene Leit, well am BTS musse se och pro Joer ee Stage maache goen op den Terrain. Also kënnen se natierlech och scho fir sech klären, Ass dat eppes, wat mech interesséiert? De Luc Marteling, fréier Journalist bei rtl an haut Direkter vum Zenter fir d'Lëtzebuerger Sprooch, gëtt fir d'éischt emol Abléck an d'Theorie, d'Reflexioun iwwer d'Metier selwer. Hei ginn alt och esou ethesch Froen ugeschwat ewéi, Dierf ech d'Nouvelle erausginn, datt e bekannte Politiker sech ëmbruecht huet? Et ass awer och eng berechtegt Fro, Muss all Info, déi een huet, Muss een se weider ginn? Duerno dann kënnt dee prakteschen Deel mam Andy Brücker, wou d'Studente selwer sollen an den Asaz goen an en Artikel fir op rtl.lu verfaassen. Do gëtt dann redigéiert. Do ass mäin Input e bëssen no der Sprooch ze kucken an och ze weisen, wéi eng Méiglechkeeten huet d'Lëtzebuerger Sprooch an och dofir den Interesse un der Lëtzebuerger Sprooch als Schrëftsprooch och an engem offiziellen oder an engem institutionelle Kader wéi dem Journalismus e bëssen ze promouvéieren.

Wäit mussen si dofir zwar net lafen, einfach gëtt et doduerch awer och net. Haaptproblem, Leit fannen, déi och wëllen eppes zielen. Mir hunn eis zwar Corona als Thema geholl, well et am Fong e wichteg an interessant Thema ass, mee d'Leit hunn och net ëmmer Loscht driwwer ze schwätzen. Mee prinzipiell probéiere mer eeben, eis eeben op Plazen ze stellen, wou d'Premièrë sinn, also entweder um Première Stack oder elo hei am Hall, wou se laanscht ginn. An da schwätze mer se un, an da, wa se Loscht hunn, eis e puer Froen ze beäntwerten, dann Maachen se dat, a wann se keng Loscht hunn, da maachen se et net. Also mir zwéngen och elo keen. A wa si hei nach net aggressiv zur Saach ginn, eppes hunn d'Studenten elo scho verstan, et muss een den Interviewpartner dach awer e bëssen oplauere fir déi richteg Aussoen a virun allem net opginn. An esou kommen eis Studenten um Enn dach awer zu hirem. Ma wéi erliefs du dës Zäit als Premièresschüler an de Klassen? Bäh, also gutt am Fong. Ech fannen mat de Proffen, si hëllefen eis vill an si ginn eis vill Informatiounen. Also et ass eppes komplett Neies fir mech an et ass eng flott Erfarung am Fong, wéi een elo domadder mat deem Drock muss ëmgoen, mat där Deadline och, datt een an engem Dag fäerdeg muss ginn. An et ass spannend ze kucken, wéi mer dat elo gutt hikréien, datt mer do op der Deadline ee schéinen, eng schéin Reportage fäerdeg hunn. Den Drock ass zwar grouss, awer realiséieren eis Studenten a ganz kuerzer Zäit en Artikel, dee sech duerchaus ka weise loossen. Dat mécht net nëmme gutt um CV. Wie wëll e Stage bei rtl maachen, deen huet elo och nach déi richteg Connections, fir e Schratt méi wäit ze goen, vläicht och souguer zwee Schrëtt. Esou hunn dann och um Enn déi zwou Säiten eppes dovun. Absolut! Also mir hunn an der leschter Zäit gutt Erfahrungen domadder gemaach. Mir hunn Leit déi hei um BTS waren hu mer herno, déi krut de Kontrakter elo ganz rezent, nach eng Journalistin déi lo fest engagéiert ass bei eis zanter dem éischte Januar, dat kënnt aus der BTS Formatioun hei vun Dikrech. Also, hutt Dir elo Loscht krut op e Métier an der Kommunikatioun, da mellt Iech un am BTS Media Writing vum LCD zu Dikrech. An der Groussgaass hei zu Dikrech ass dat lescht Joer en neit Geschäft opgaangen, wat op den éischte Bléck vläicht e bësse bescheiden eriwwer kënnt, vu bannenan awer wäit méi gebuede gëtt wéi nëmmen einfach Plättercher. Hei de Patron vun AK Cavalage. Schéine gudden Owend. Ech wollt mech eng Kéier presentéieren. Mäin Numm ass Gotschaln Allen. Ech sinn Patron vun AK SARL, besser bekannt bei AK Carrelage et Rénovation op Facebook an op Instagram. Do si mer ëmmer aktuell. Ech wollt Iech och mäin neie Showroom zu Dikrech virstellen. Dir sidd alleguerten häerzlech wëllkomm, wou der och kënnt. Plättecher bei eis kucke kommen an selwer och upaken fir fir den Feeling och ze kréien wéi d'Plättecher sech ufillen och fir d'Féiss an och eben fir d'Hänn wann een an der Dusch ass oder um oder iwwert d'Plättecher dann leeft doheem. Mir bidden all Renovatiounen un vun A bis Z souzesoen, Terrassen, Isolatiounen, Buedzëmmeren clé en main, dat heescht komplett Renovatioun, Sanéierung. Also mir bidden Salle de bain clé en main, komplett vun A bis Z Renovatioun. Mir maachen och natierlech all Renovatioun vun A bis Z, och am Neibau, wann Dir en neit Haus gebaut hutt, mä do kënne mir natierlech och Plättecher leeën an all Devis ass selbstverständlech gratis fir de Client. An Dir kënnt och gären sur place bei eis am Büro laanscht kommen, also an eisem neie Showroom. Dikrech an der Groussgaass. Do empfänkt Iech och eng léif Sekretärin vu mir, déi Iech och kann weider beroden. Dir kënnt och gären all laanscht kommen, fäert net, eis Dieren sinn ëmmer op vun Méindes bis Freides vun zwou bis sechs. Merci an schéinen Owend nach. Den A Cappella Festival vum Centre des Arts Pluriels Cape ass ëmmer nees en Highlight fir d'Unhänger vum Stëmmgesang. Och dëst Joer nees gouf duerch d'Bänk e spëtze Programm gebueden an mir ware beim Ofschlossconcert an der Aler Kierch hei zu Dikrech dobäi.

Den Ofschlossconcert vum A Cappella Festival ass ëmmer e bëssen e klengen Highlight vum Event. Och dëst Joer nees war déi al Laurentiuskierch bal komplett ausverkaf, sou datt den Ingenium Ensemble aus Slowenien, deen ugesot war, net nëmmen an enger ganz schéiner Kuliss, mee och nach viru vollem Sall gesongen an dobäi de Public komplett begeeschtert huet. The audience was really enthusiastic and I think we established some kind of a connection. De Public war wierklech begeeschtert. Ech mengen, mir hunn eng richteg Verbindung opgebaut. Mir hunn e puer slowenesch Lidder presentéiert an ech mengen, si hunn et wierklech appreciéiert. Dorop kënnt et un, eise Patrimoine anere Kulture weisen, a wann déi dat dann unhuelen an den Inhalt gär hunn, da si mir och happy.

Zanter senger Grënnung am Joer 2009 huet de Vocal Chouer an der Tëschenzäit eng ganz Rëtsch international Präisser krut. De Repertoire vun deene sechs Sänger a Sängerinne kennt keng Grenzen, vu geeschtlecher Musek aus der Renaissance iwwer d'Romantik bis hin zum Jazz a Popsong hu si bal alles drop.

Vun der Gebuert iwwer d'Joren, Bestietnis, Krich a Fridden bis zu Mäddi an Doud goufen an dësem Concert bal all Theme beréiert, déi de Mënsch ausmaachen. Eng gutt Stonn nëmmen huet dës Presentatioun gedauert, eng Stonn sou räich gefëllt an och wéi en erfëlltent Liewen. D'Begeeschterung um Enn, déi ass dann och net ausbliwwen.

Sidd dir dann Fan vun A Cappella? Jo jo ech sangen och also jo sin Fan definitiv. Et huet mer se ganz gutt gefall, also ech wär nach e Kéier zréck komm wann giff rëm e Kéier kommen an no oni Instrumenter, also ech fand dat ganz wunderbar. Dass schon deen drëtten dee mer dëse Weekend lauschteren gell an deem hei Festival war flott. Super. Dat ass eng flott Initiativ, dee ganze Festival, a mir hoffen, datt dat d'nächst Joer erëm esou ass. Dat ass eng Zort Musek, déi, mir waren iwwerrascht, datt esou vill Leit sech konnten dofir begeeschteren, dat ass gutt esou. An jo, voilà, bravo. Trotz Covid a matzen an der Pandemie, super. An déi Stall op Dikrech koum, nach besser. Iwwer dëse Concert, déi huet allerdéngs op Géigesäitegkeet berout. D'Museker a Musekerinnen aus Slowenien hu sech doriwwer eraus zu Dikrech och nach e bësse wéi doheem gespuert. Et ass eis éischte Kéier zu Lëtzebuerg an Dir wësst, aus engem klenge Land kommen, dat ass eng freedeg Iwwerraschung, well mir sinn hei an enger immens schéiner klenger Stad a mir genéissen déi léif Gaaschtfrëndschaft vun Äre Leit. The view and the kind hospitality of your people. Deemno dierft enger nächster Visitt sécher näischt méi am Wee stoen. Voilà, dat wor et dann fir eis Emissioun haut aus dem Café beim Fränk. Merci fir d'Nokucken an d'Nolauschteren. Ech ginn Iech dann erëm Rendez-vous an engem Mount, dann an engem anere Bistro. Loosst Iech mol iwwerraschen a wéi engem. Bis dohinner, maacht et gutt a virun allem, haalt Iech gesond.